Non seguit part an der Spekulation. Ech begréissen iech dann zréck zu dësem Projet. Jo, mir sinn hei wierklech am Endspurt. Mir man eis prett fir déi nächst Levelen a fir den Endboss dann. An hei gesi mer da elo Level 25. Jo, Do sinn erëm déi Wäschmaschinne, gesinn mer se, Octoflute op der Juegd. Ech packen direkt dohin, deen Level huet wierklech a sech, well dat ass och fir d'Speedrunner wierklech eng eng Hell souzesoen, well hei ass einfach alles sou randomized, wéi si hin an hier schwammen dee Moment. An hei gesi mer elo fir den Ufank awer mol, dat geet gutt dee Moment, hien dréint sech elo natierlech net zréck. Wéi gesot fir den Ufank emmer eng Kéier ganz gutt eran ze kommen hei. An do gesi mer dann e kleng Géigner an zack, do ass de Schlëssel. Et gëtt also och eng Schlëssel, Schlësselsich souzesoen hei, hu mer d'Wuert fonnt. A lo kënnt och eng vun deene schwéierste Schriftrollen nach an deem Spill hei menger Meenung no. An et ass och wierklech déi lescht schwéier déi mer musse fannen, wëll wou ass dann gottsderdank, oder wou zum Däiwel ass se besser gesot, déi Schriftroll? Der gesitt gläich, mir fannen hei emol nach eng. Safety Weste. Ah jo, sou eng kleng Mutprobe, et kann ee eriwwer schwammen. Do si mer dann nach eng Bonjour. An dann hei nach eng Kéier eng kleng Mutprobe, 3, 2, 1 und hëpp. Ah nee, oder mengt een hei kéint een direkt driwwer sprangen? Nee, du muss wierklech hei genau kucken, do springs de erof an da kënnt wierklech den nächsten Teleport, nennt ech et mol einfach. An do an der Mëtt, do ass dann déi helleg Schriftrolle, do sprange mer da jo elo hei driwwer. Mir loossen eng Kéier eis Wäschmaschinnen do hin an hier lafen. An da geet et erëm zeréck op de Départ. Ah nee, mir ginn nach net zeréck, mir ginn hei nach e puer wichteg Punkte sammelen. Jo, an do si mer da beim nächsten Checkpoint, wou mer och normalerweis hikomm wären. An, an jo, nach esou e Container an de Schlëssel muss mer also erëm sichen. An dann ass wierklech och mol den Tipp vum, vun Nummer 1 an Nummer 2, Gitt dach einfach op d'Gamepad kucken, well do ass se verstoppt. An dat ass eppes, wou ech déi éischt Kéier gespillt hunn, ech wosst net, datt dat do gewise gëtt. Einfach sou Brain AFK, déi do Consultanten déi schwätzen souwisou nëmme Blödsinn, dat heescht nëmme viru gespillt. An jo, wa mer scho bei de Consultanten sinn, mir si beim nonzéngte Part an ech hunn eppes Klenges ze annoncéieren. Deadline ass wéi gesot erëm a 15 Deeg, lo wëssen d'Leit scho wat kënnt an do hunn ech just eng Fro déi der mei beäntwerte muss, Wéi ass de richtegen Numm vun der Nummer eent a vun der Nummer zwee? Momentchen, ok, dat do ass gutt gaang. Voilà, elo gesi se hei nach e klenge Fail, mee wéi gesot, wéi ass de richtegen Numm vun der Nummer eent an Nummer zwee? Wat kënnt der da gewannen? Jo, dir kritt Amiibo vun deenen zwee ze gewannen. Déi kritt der dann natierlech vun Nintendo perséinlech heem geschéckt. Geet natierlech fir d'éischt bei Amazon, fir alles hei legit ze maachen, soss géif erëm aus Japan a Co alles opgemaach gi vun der Du an dat hu mer jo och mëttlerweil dee Problem hei am Land. Wéi gesot, e Gewënnspill, t'ass just en Exemplar wat ech dofir verspillen. Dir musst mer an d'Kommentare schreiwen de richtegen Numm vun der Nummer 1 an Nummer 2. Ween d'Spill kennt weess et schonn, ween et net weess kann et nach bis zum Schluss kucken. De Projet wëll d'Deadline ass erëm 15 Deeg wéi gesot, dësen hei kënnt elo am Mee esou der zweeten an der drëtt véierten op véierten Oktober misst et sinn. Voilà, véierten Oktober ass et, wou déi nei erauskënnt. Dat heescht, geet bis den uechtzéngten, nonzéngten Oktober an esou am Anfang zwanzegten Oktober. Den éischten, dee sech mellt, meng ech, ass och dës Kéier da virbäi. Dann huet en dann zwee a mi Woche gewonnen. Hei gesäit ee wierklech Jol, Leit si sech driwwer gesprong. Déi hei Passage, dat war et da scho vun deem hei Level. Gesäit och méi kriddeleg aus. An ech sinn éierlech bësse vun dem Level enttäuscht, wann een eens gëtt, souzesoen. Ass kee Problem, hei sprange mer schéin den Electrawell sichen. An da liese mer dann nach eng Kéier d'Schriftfolie vir, déi mer do am Level 25 fräigeschalt hunn. Sou. Déi gutt Ladefrequenzen an dann, tada, do ass se erëm, Octoflute op der Juegd. Wat hu mer fräigeschalt? D'Wëssenschaft warnt vum Usteige vum Mieresspigel, et wëll awer keen et gleewen. D'mënschlech Zivilisatioun wäert am Mier versénken an och dat flauschegt Wiesen do wäert dat och verschwannen. Dat verschwënnt net, mee et gëtt jo ëmmer gesot, Holland ass dat éischt Land, wat dann ënnergeet souzesoen, wann eis Südpol, Nordpol, Kappen do, ech mengen et ass den Nordpol éischter, voilà, Nordpol, wann deen d'Baach erofgeet, wuertwiertlech, dann ass de Mietzerichter, deen iwwerlieft. Iwwerlieft och hei en Octling Hinterland an der Nautilus Sporinsel? Mir gesinn et elo. Wéi gesot da wéi Dir dat gesinn hutt, et ass erëm alles Reality ugepasst a Splatoon. An et gefält mer bei deem Spill einfach. An jo, hei hu mer se erëm, Octolinga an och déi méi salzeger. Hei gesitt mer et, dee wëll eis e bëssen trollen. An et geet virun hei. An déi hei hate mer och schonn eng Kéier esou op der. Mengt an ee Modi a wann net dir kennt se och vun online voilà einfach verpackt dat do kennt och vun online dass wierklech hei halen ech och net vill Commenten wéi ech weis ech just ewell déi eng Schriftroll erëm verstoppt ass hei mol fir d'éischt eng Schutzvest mee dat kann ee sech och denken wou se ass rëm dreckeg gemaach am Fong vun Nintendo well et ass am Fong de Spawnpunkt vum Géigner gesitt dat ass och eppes du sichs an du sichs op der Map an hei ass och een dee well eis Dass se fäerdeg war, mee ech maachen op Aarbecht. Op Aarbecht ass en Sprong nach Anstännchen erëm. An den nächsten Checkpoint, an do ass schon een, deen wëll eis erëm Moie soen. Oh, an do ass eis Weste futti gaang, an da fueren ech erëm zréck. Besser gesot, ech schwammen zréck. Do ass nach e puer Punkten ze sammelen, an do gesitt der dann, déi do huet schon eng Daseinsberechtigung, dat déi do ass. Hei wiert ech mol eng Këscht erëm, wëll ka bësse Punkte sammelen. Wéi gesot, déi kënne mer och nach eng Kéier gutt gebrauchen. An zack, weg mat der. An do ass se dann, déi Schriftrolle. Wéi gesot ass se menger Meenung no net schwéier. Et kann een e bëssen denken, wann een am Spill dran ass, mee et sichen awer eng Zäit Stënn. Awer dat hei sinn elo och Levelen, et ass elo keng Hektik dran, och wann et schwéier Géigner am Fong sollte sinn. An hei notze mer elo, wéi mer et am Story-Modus, am Online-Modus, sorry, geléiert hunn, Well e klenge Shortcut hei. Da gi mer nach déi Veste siche, well déi brauche mer mengen ech am Geschwang. Voilà, gi mer eis rëm ugeschoss. Dacks géif et wouer sinn. An dat do war leck, huet Der et gesinn? Jo, dat do war och leck. Ech konnt net ze séier ronderëm fappen. An de Elektrowels ass an der Nähe. An do uewe gëtt scho rëm Faarf gemaach. Dat heescht, do wëll een nach Sträit mat eis an. Do ass nach eng. Ass. Nee, dat ass nach net zu Ligne 4. Ech elo kucken nach déi. Gi sauer. Gi jo zwou Zorte vun Octolingen. Ja déi sinn Dizzy Salty well deen elo scho rëm e Gewënnspill hei mécht op Youtube. Ech hu mer dat wierklech bis zum Schluss och op recht gelooss aus einfache Grënn, et waren nach aner Gewënnspill déi ëmmer gelaf sinn an et ass besser et lafen ëmmer zwee, dräi Gewënnspill op eng Challenge an et ass och wéi gesot et gëtt net vill annoncéiert, et ass just wann der de Video kuckt da kritt der et mat. An hei ass och den Intellectravels nach verfeelt mee bon do hu mer en. Dee Level ass e gepackt, wéi gesot och méi schwéier dat ganzt. Et sinn haut och méi kleng Levelen déi um Programm stinn. De Part gëtt et der jo schonn am Ufank gesinn, geet bleift ënner 12 Minutten. Kuckt mer natierlech nach wat d'Schriftrolle hei seet vun Octoling Hitler op Bauinsel Nautilus. An dat ass meng Lieblingsschriftroll, well virun 12.000 Joer huet en aalt Fossil besëtzt ee Skelett. Seng Schiedel-Gréisst ass déi vun engem Liewiese, primitiv a wéineg intelligent. D'Exemplar war vermuttlech ee vun engem hellgerige Ritual beschäftegt. An jo, Gamers, wësst der wat dat do ass? Jo, och vläicht e bësse Ruff maache vun de Gameren. Grénger Intelligenz, ech weess et jo net, mee bon, deemools virun 12.000 Joer gouf et also schonn e Wii U Gamepad, eng Wii U gouf et an et gouf dee Controller do, deen se zesummegeschneit huet an CD gouf et och scho virun 12.000 Joer. Also komplette Mumpitz, wat mer deemools am Geschichtscours an der Schoul geléiert hunn. Splatoon gëtt eis déi richteg Schléier, elo gesi mer nach en unerwünschtes Flugobjekt erëm hei. An enger schéiner Map. An deem schéinen, ech mengen misst den Kaiser Skatepark, well am Skatepark gett just geschriwwen, dat misst dee sinn. De leschten T'Inferno Bomber, deen awer dëst Joer och Gesellschafter krut huet. Hei gesi mer et scho, mussen direkt mol riets viru goen. Se sinn also salzeg, da mécht een hei eppes erëm an deem Part. An hei eng kleng Iwwerraschung. Awer mat hei och. Mir ginn ee vun hannen do sichen. Voilà, esou. Kuck emol, kanns de dech ëmdréien. Ze spéit reagéiert, du Motzkap. Also si sinn nëmme. Et war wierklech an deem Troll-Level. Do sinn ech zur Sau gemaach ginn. Am Shooting-Level, wat war et, Schummer 17? 15 bon dir wësst bescheed wou ech gestuerf sinn also do si se am schwéierste gewiechen hei ass easy peasy am fong voilà mee elo nach schuttche da mir gesinn do ass schritt verluer fräigeschalt mee awer klengen troll vun nintendo du du du hues se gesinn mee du muss awer nach den tiercher ronderëm dréinen an voilà do war nach eng schutzweste gär sichen do ass den tintenno bomber awer dogéint

Fir den Endgéigner, deen am zwanzte Pater wäert gesinn. An jo, et gëtt alt erëm eng Zeenekatzhal souzesoen, an hei och erëm eng Kéier kuerz ofwaarden. A voilà, do kann een och gutt ofwaarden, andeems een dat benotzt, an hei e bësse ronderëm trollen. Huhu, e bësse ronderëm trollen ass esou gutt wéi beim Féilen, ass gutt. Den éischten down, den zweeten down, an et geet lass. Mir schalten hei de Schalter fräi. Sprëngfeld fir erop bei dat lescht Flugobjekt. Déi lescht Kéier, an do gesitt der am Hannergrond, dass och nach een Koppel bis an den Nuetsliicht duerch Japan bëssen op enger Referenz. Hei gesi mer, dës Kéier, dass net sou schwiereg wéi déi lescht Kéier war mat deem Heini mam Jempi, wou se ze ze doen haten. Dat ass e bësse, wann ech kritesch gesinn, net gutt vu Nintendo. Se hunn lescht Kéier méi schwéier gemaach wéi elo zum Schluss. D'Helly misst vläicht ëmgedréit maachen, menger Meenung no. Mee bon, mir hunn et gepackt, mir hunn hie befreit, nach net ganz. Allez op, kënne mer schéissen? Voilà, an first try, first jump. Skatepark hun mer dann Evolution ofgeschloss, da kucken mer wierklech déi allerallerlescht Schriftroll am Spill hei duerch, wëll jo et ass déi lescht, déi nächst Kéier ass jo erëm eng Waff déi's de fräischalts, kucken mer se un, Level 27, lescht Level, den Dag ass komm, mäi geliebte Mizi, d'Kapsel ëffnet sech, mécht sech eréischt an 1000, 10000 Joer op. Ech kann nemmen hoffen dat dest eng besser Zukunft, dat dech eng besser Zukunft erwaart. Jo jo, deemols hu se nach en Hond an den All geschoss gehat mengen ech an de fofzeger siechzeger Joeren oder esou oder souguer nach méi fréi. An als Platoon soen se mol och d'Wourecht, et ass deemols wierklech eng Kaatz gewiescht. De Miiz Risch, da gesitt der en. Besser gesot, der gesitt just de Kapp vun dem Mann hei. D'Ëppe leeft iwwer, déi leschte Kéier. Den Endboss, dee mer dann nächst Kéier gesinn. Du ass, ech hunn alles krut. Elo kënnt et nëmmen an Elektrowels. Mir hunn hei e klenge Fail nach agebaut souzesoen. Do wëlle mer net hin. Ja. Den Woomy ass e bëssen erstaunt, Oh, elo schon Endboss? Boah, geet dat hei séier. Bah, vitessméisseg hätt kënne bësse besser goen. An ech hunn et him versprach, et gëtt eng Kéier nogespillt dat Ganzt. Sou wäert et och méi fléx goen. An hei maachen ech en Ultra-Yolo-like Jump fir ganz erop, wëll ech ze faul sinn. Voilà, hei erëm alles riwwer moven. An zack. An enk. An dann, jo, da gesitt et an der Zäit deemech en Enn dros a puer Sekonnen. Dat ass da wierklech e Cut fir déi nächst grouss Finall, de leschte Part vu Splatoon, den 20. Part. Do gesi mer dat komescht Ufo da ronderëm fléien. Solle mer wierklech do sprangen? Ech wëll awer net. Kënnt ëmmer méi no. Hm.